dumelang ke a le lotšha ke a le tšamiša ke re madume ka lapeng ke a le amogela go semoya ka dr makgabo gomme ke kgopela re le subscribe le like channel ya rena le kgotle notification bell le shere di-video tša rena le batho bao le ba tsebago ke a le leboga ke rata re dira reading ya rena ya beke re bone gore na tša bophelo di tlo sepela jwang bekeke mabapi le ditšhelete mabapi le di-relationship mabapi le mešomo ya rena jwale le jwalo okay ke na le the fool ke na le the seven of coins so go ba bangwe ba lena go na le ntho e le gore kore e tlo tla mo go wena this week e ka e ka tla jwalo ka a message e ka ba message wa tla ka phone WhatsApp S_M_S jwalo le jwalo e ka ba an email goba mohlomongwe motho a ka go founela mohlomongwe a telegram ge e le gore di sa le gona and then a tlo go fa melaetša e meitseng e tlo ba melaetša e mebotse e tlo ba melaetša e le gore e tlo go thabiša Go ba bangwe, melaetša ye o tlago go e kry-a ke melaetša e le gore e tla ba e tšwa go badimo ba gago ba lego mo kganyeng goba mangwelwe a gago. So molaetša e le gore e tla ba e tla, e ka tla ka tsela ya ditoro, e ka tla ka tsela ya di-vision, e ka tla ka tsela ya di ge e le gore tše dingwe tša di tsa gago se di thomile go ba active, e ka tla ka tsela ya intuition, e ka tla through telepathy. se go ra gore go bohlokwa gore o theletše melaetša ye nngwe ke melaetša e mebotse ke melaetša e le gore e ka amana le bokamoso ba gago mohlomongwe letse leo di tla diragala ngwaga o tlago wa 2024 goba mohlomongwe letse le gore di tlo diragala in the near coming future Melaetša ye nngwe o e amogele ka lethabo ka baka la gore melaetša ye nngwe e tlo go bulela ditsela go ka e understanda gabotse rona melaetša e ra go reng ene go ka followa the right procedure o gopole gore ke rile ge re le mo lefaseng leke go na le di-purpose tse e le gore re tlo di-server and then o mongwe le mongwe o na le a free will go ra gore o na le le le le le le kore le le le gore o ka itirela eh, di-choices tša gago le tla ntshware ba gaešo ka o statara o ka itirela di-choices tša gago go ra gore wa- o- o kore o loketšwe go ka itirela di-choices tša gago ga se sebe go tšea di-choices tša gago go dira di-choices tša gago so se ka kgotša le gore um o motho le le gore go phela o stika to melao e meitseng mohlomong o stika to the bible le mo e le gore dilo kore di-choice tse e le gore santse o di tšea ga ya tshwana go ba anything from the bible e santse e be ntho e le gore e tswa mo go wena mo monaganong wa gago yes go botlhokwa gore from time to time o fele o tlhola o botšiša gore okay ke be ke nyaka o dira ntho e so so so so mangwele ya ka le reng e ka ba successful or jwang so this thing o ka e dira ka tsela ele ya go botšiša o letile kerese ya gago ka tsela ya thapelo goba mohlomongwe o bolela le badimo ba gago goba ebile o ka e dira ka tsela ya go consulta anyway mo e le gore o rata go consulta gona kudu o ka re o ithirele ka candle wa se kgwetse dikarabo Eupša o gopole gore ka exate ke boletše gore o na le a free will. Ke ntho e la gore badimo ba gago le mangwelwe a gago ga ba mokhe go tlo go spoon feeder. O ngwana mo go bona eng o jwale ka leseana la bona mara ga ba tshwana re ka metlha o kgotse e le gore ba go jesa ka yona teaspoon ela o tshwana ka mokgwa re jesang masea ka gone ba rata ge o ka ikemela ka maoto a mabedi le wena o kgone go ja your own decisions you have the wisdom ya go tšea your own decisions. Yes ka nako ngwe re tšea di-decision tše e le gore re fetša re tšere eh, di-decisions tše di wrong re fetše re ke tshole gantšhe go tšea decision e wrong ke ntho e la kgotsa e le gore ge taba e tlile mo tafoleng wena ga o dule fase wa ya tlhatlha pele o no kitimela go tša di-decisions that's where mo e le gore o tlo kgwetšela gore o tšere di-decisions tše di wrong mola e leng gore ge selo se tla mo se beilwe pele ga gago tšea nako ya gago go se lebelela o se lebeledišiše o se evaluate o se assesse pele o ka tša the right decision and e re go se assessa ka mokgwa ongwe o be le pene le buka mola gaufi le wena o ngwale di-decisions tša gago kore wa ka mokgwa o se assessang ka gona ka mokgwa e le gore o kry-a di-answers ka gona o ngwale fase gore go tlo choosa tse gorena o choosa ye feng and well ga se sebe gore o dire o make the wrong decisions o tše decisions tše le gore go sasa um dilo ga di sa sepela gabotse wa ke tshola jwale jwale ga se sebe

before ka tša action wela back o mangelwe a gago le go badimo ba gago and then o kgopele ka matla thapelo gore ba o guide o ba botse gore wena kore go ya ka di-assessment tša gago dilo di sepela ka sebopego seke then bona ba kgone go go guida further okay um o tlhokomele ba fa a warning mo go wena gore o tlhokomele go ba too excited o ka ba kore whatever o tlo ikwang e ka o dira gore o be very much excited o kgotšone o thoma o counter uh, the chickens before they hatch the eggs before they hatch something like that ee eh. o thoma o tša mai a la kgogo wa counter ke kgogo ela ka kua ga e beetše mai a ten o rile ona setse o counter gore oh, ro ba le matsuane a ten wa lebala gore go na le dipekwa di ka tla tša utswa mai Le lengwe le kana la cracker before time, la santšha tsuwani yela, le lengwe le ka no bola gwa se tšwe selo. It's okay go visualizer, go imagine-a, kore o dream-e, kore o day dream-e, o dule fase o bone whatever e le gore wena o planner go e dira, kore o e bone e šetše e fedile gore ntho ela ge e se no e dira mola e fedile e tla ba e le like this.

ke yona tsela e le gore e tlo kgona go thuša gore kore the more o visualize those things the more you dream you, you day dream about them kore ke setšhaba o ka re wa di bopa spiritually wa di bopa those things then di tlo phethagala ka mokgwa e le gore wena o rata diba ka gona ka gore go di bopa spiritually wa bo kore wena already ka mokgwa e le gore o rata gore di tšwelele ka gona diba ka mokgwa nna wena o rata gore di tšwelele ka gona unlike o no rapelela selo fela without visualization ka nako ngwe ke ntho e dirang gore o palele ko fitlhelela dilo tsela because yes e tla tla but e ka setle ka mokgwa le wena mo e rata gore e tle ka gona but through visualization it's like o tshwere letsopa ntho e la gare wa e bopa let's say o nyoko o plana go reka koloi next year So ge le ronyoko go e reka koloi o ka nnete then go ka kgotšelong o no rapela fela wa re modimo nthuše ke reke koloi um wa tšhela sene fase badimo ba ka nthušeng ke reke koloi well motlho mongwe o tlo e reka but o tlo kgotšele gore ga o kgone go afforda go reka yela o e nyakago goba o fetsa o dirile di-mistake o rekile koloi e le gore e shaenape o kgatlhile goba motlho mongwe le go apala gore o e reke mare ge o ka daydreama ka yona koloi yo nngwe wa e bopa spiritual ka letsopa wa bolela gore nna ke rata Ke nyaka go bona next year ke rekile koloi e so le so le so le so okay ke nyaka polo goba ke nyaka bmw e santse e be so le so le so and then color e santse e be e so di-seat tša gona santse e be tše di so le tše di so already wa e bopa koloi yela wena o e nyakang ke ya go botša o tlo e reka koloi engwe e be e tlo go thabiša so ba ra gore eh o pay attention don't be too excited yes it's okay to daydream it's okay to visualize gore dilo tse o di nyakago di tle ka sebopego seoe ka gore ke bona e le gore o tlo ba too much excited mo e leng gore ba re go na le batho ba bangwe ka montle ba e le gore ba tla jale ka um ga se mangeloi a gago but ba tla jale ka mangeloi kore ke batho e le mme ba ka ne ba ba rometse ke mangeloi a gago so these people ba tla tla go wena go tla go tlo advise and then ke bona o le motho e leng gore the way o tlo ba excited ka ona o tlo ignora those advices and di-advice tseo ke tše lo di tlo go thuša whatever e tla mo go wena e ka ba le something to do le dithuto tša gago maybe o nyaka go tšwetša thuto tša gago pele goba o nyaka go dira mošomo um o nyaka go ithutela ntho e itseng training e itseng ya matsogo goba motlho mongwe o nyaka go thoma that business goba mohlomong o nyoko expanda business ya gago goba mohlomong o nyoko applyela e higher post goba o nyoko applyela companyng e itseng so ntho e o nyakang go e dira ke ntho e le gore e amana le tšhelete ke ntho e le gore e tla go tlišetša tšhelete ba re eng e ka se tliše tšhelete immediately ge e le gore ke business o ya go e thoma e ka senape ya nore ka speed ya nore boom e ka tšea mengwaga ngwaga mme mma three to five years o tlo ba patient Wa se fele pelo, o ntše o hlokometše dilo tša gago, o ntše o e checka business ya gago na e sepela jwang kgafetša-kgafetša. O bona gore okay ge ke šomiša this strategy dilo tša ka di sepela gabotse, goba ge di sa sepele gabotse wa tseba gore okay ge ke šomiša strategy se for my business then ya bontšha gore dilo ga nnape di sepela gabotse, maybe let me try this other strategy.

but o se ka fela pelo ka re nako re na le yona ka lefaseng le la rena fela ka mola lefaseng la semoya there's no time ntho ba re ke nako ga e gona that is why batho ba bangwe le na le gore ge le rapele motho a ena le mathata a ditšhelete jalo le jalo goba mathata a nang le ona ka ra bophelo and then go tšene ke motho le gore total ga nke a rapele ga nke a bolela le badimo but the minute a ba ka ra mathata a le a boima a sa tseno a tla tswa jwang ke gona a thoma go rapela goba go bolela le badimo ba gagwe and then o ba botša mathata a gage a kgopela gore ba mo thuše mme bo kgopela tšhelete ka sepitinyana tseba gore a gona nako ka kua so ba ka se arabe ka nako e le gore wena o expecta gore ba arabe ka gona o ba botša mathata ao today o expecta gore beke before e fele bane ba arabile dipotšišo tša gago goba mathata ao a solvegile sante fa ga go sowe a gona nako in the spiritual realm so ge ba ka diseta go araba today then dilo tša go today di tla loka ge ba ka diseta go araba next year dilo tša go next year di tla loka ge e le gore ba diseta go araba after three years gore dilo tša go di tla loka after three years that's why go le botlhokwa gore re seke ra rapela goba ra bolela le badimo ba rena mola re le ka ra mathata go botlhokwa gore re bolele le bona kgafetša kgafetša re rapele every day then ge re ntse re rapela kore re ba invita kore ke setšha re bolela le bona through thapelo goba through go phasa mophatlo ee and then ge re ntse re dira soe re communicate le bona from time to time a ke re communicate le mangeloi le modimo ascended masters ra ba bitša through thapelo ra bolela le bona then go ra gore batho ba goba tšona this spirit di ka di ko di phela di le gaufi le rena because re a di acknowledge because re bolela le bona then le bona ba tla phela ba le ka ra maphelo a rena ba tlela eng gore guide ge moleko e tla ba ka go gala gore ba phela ba le gaufi le rena moleko shule ba o bona gore moleko o e tla shuwe ngwana rena nampile ba tla ba o notify ka sepitinyana gore be careful moleko o atla o moso le moso ene o tla ka batho ba basole ba ba so then go ra gore wena o swantse o tšee di-decisions tša rona o dira eng e ka dikobo ka botšana okay ge moleko o e tla um for o kgone o protecta from moleko o dira one two three goba o seke wa dira one two three but oko ba tlono fa ba tlono botsa gore moleko o atla ba se o tona o dire eng then go ra gore ke mo e le gore wena you need to make decisions that's why ba re o na le a free will Okay, ka buša gape ka ba le the lovers ka ba le the nine of cups beke ke beke e botse go wena when coming to dilo tša marato di-relationship jwale le jwalo so ka ikhwetša e le gore o ka re ga relationship ye e le gore ke relationship e le gore e blessed

and then ke ba kgopele re dire a partnership gore business ya rena e kgone go gola gore re kgone go thušana ka menagano re kgone go thušana ka di-energy o tse gore when coming to business a se monano fela o dira gore business e be successful energy ya gago le yona ge e le gore o thoma this business goba o e rana with a positive energy business yago e tla ba successful but go e rana

so go ba bangwe ba e le gore le na le business o ka no kgwetsa e le gore motlhomongwe o ba le o tlala ke monagano wa gore how about um ke bone ke kopane batho ba ba itseng nka dira joint venture le bona nka dira partnership le bona jalo le jalo goba motlhomongwe o nyako ya sekolong se e le gore la ithuta mošomo wa matsogo because wena o nyaka go ba um o nyako ba like rakgwebo potlana o e le gore o ikemetše o nyaka go ba le a business e leng ya gago but a se o tlo kgona mošomo so ipotsa gore okay e re ke ye sekolong sele ba rutang ka matsogo then ke ye ba nrute mošomo o ke nyaka go o dira ka matsogo wa matsogo ba nrute ona from there then ke tla bula company then from there ke tla bereka ebile ke bereka ge business ya ka e gola ke tlo no hira batho gannyane gannyane ba nthuša go rana this business le nna ke tla ba ruta mošomo then ba tla bantse ba nthuša go bereka le nna ka gara business eke e le ge ba šomela nna and then business e tšwela pele le nna ke tla ba ke ba leboga ka go ba fa di-salary tša bona so this is a good thing le e le gore a o ye sekolong straight ke nto e le gore o tseba motho o mo itseng o e le gore o dirile um ntho e so eh, o na le qualification e itseng ntho e le gore e o ka bereka ka yona ka matsogo then wa potsa gore how about ke tsamaya ka kalare ga ke na maybe a ona eh, qualification tše ditse gore o kgone go ya dithutong tša godimo tša kae kae le kae kae how about ke go motho moso a nthute ke mo kgopele a nthute mošomo o moitseng o tla mpotsa gore na a ka mpatediša bokae ke tla mo patela and then ge ke tseba mošomong and then from there then i can open my own company ka kgona go ba le- ka kgona go ba le business yaka e tla ntlišetša tšhelete tšhelete la ke spendile mola ka go patela mola e tla boa back mo go nna so ke tše dingwe tša le tšelo gore o swanetse o di tlhokomela ka ra bophelo tšelo di ka tla go wena through creative ideas so ke tšelo gore o se ke wa di nyatša and o se ka ba le letswalo wa tšhaba go ya go motho e le gore o nyako ya go wena gore a o thuše o se tlo tseba wa kgotsa already di-negative thoughts o setse di go botsa gore a ka se dumele o go tshega ke monagano wa botlela bowe no sepela ke ntho e tlileng go wena maybe ke di-advice tša go tswa go badimo ba gago goba mangelwe a gago goba your higher self your higher self e nyaka go go thuša that's why e go botsa gore dira so le so le so le so gore bophelo ba bo kgone go ba kaone okay so ke bona o thabile o feel loved and wanted wa bona gona batho ba bantši ka bophelo ba gago batho ba ba leng mo go wena the universe o tlišetse batho ba ba go rata ba ba go ratago ba feta ba ba go tlhoilego and ebile ba ba go tlhoilego ba go lakaletša dilo tše dimpe ga o ko ba nagana o ba ntšhitše ka monano wa gago o ba bele ka kua moragorago ka kua gore o se ka tlha o ba nagana ka gore the minute o ba nagana o ba le um negative thoughts o thoma kore o thoma ba nagana o kare it's like o ba surrounded by too much darkness eish le tla ntshwara bagašo ke di-sinus tša ka di-worse this week so ge le ka theletša ke bolela ka dinko too much di- ke ke blokegile too much di-worse this week okay so ke ra le seke la- la la minda um voice ya ka today rena re theletšeng message gore na o reng so batho ba gore ba go ratago ke ba bantši le wena o tlo kgotsa o tsoga frogo o noka o thabile goba during the day goba before robala o tlo kgotsa o kwa o tletse ka lethabo le lentšhintšhi ka mopele kore o le very very happy tseba gore ke sign ya gore badimo ba gago ba thabile mangelo a gago a thabile go thabile le bona ba thabile and then go thabile o dirang o attractor positive energies and then o bula menyako gore those creative thoughts those uh, creative ideas di kgone go tla mo go wena and then o kgone go kry the blessings from the universe ke a leboga ke reading ya rena ya this week modimo a le dire ka go loka thobela